Il-ġimgħa l-oħra, Xarabank iltaqa' ma' Lea f'Londra. Lil Lea u l-ġenituri tagħha rajnihom jitilqu mid-dar tas-sorijiet f'Londra biex jibdew il-vjaġġ tagħhom lejn l-Amerika għal operazzjoni serja ħafna. Għada, kelba bnil ħamur l-għaw l-Istates, l-Amerika, għal Texas. Biex jibda l-kors ta' tifla l-aħħar l-aħħar tarġi nisperaw. it-tnejn li għadda. Jum l-operazzjoni tal-EA. Operazzjoni serja ħafna li fiha irrid jitneħħa il-kanċer li għandha fl-istonku. Sadanittant, waqt li Lea kienet qed tagħmel operazzjoni fl-Amerika, f'Għawdex, fis-Santwarju ta' Pinu, jinġabru l-familjari ta' Lea u ħafna nies oħra jitolbu għaliha. Din Antonia, in-nanna ta' Lea, L-ewwel morna ta' Pinu. Innesta nsielem anki minn irħu l-oħra. Ġew, kienet ippakjata l-knisja, ġew it-tfal tal-klassi tagħha, qalbi riedet tinqasam. U minn hawnhekk irrid nirringrazzja n-nies kollha sew ta' Malta u sew ta' Għawdex għax il-ġurnata tat-Tnejn żammawha. Viru ġurnata speċjali li jitolbu għal-Lea. Fid-dar tagħha, Antonja turina is-sodda ta' Lea, it-toys ta' Lea, il-basket u dak kollu li jfakkarha f'Lea. Antonja Qatt ma tinsa l-ġurnata tad-9 ta' Diċembru 2008, il-ġurnata li fiha twieldet Lea. Meta twieldet Lea konna hemmhekk l-isptar. Bdejt ngħajjat kemm niflaħ. Qisu ħadd m'għandu tfal bħalna. Sentejn wara, il-familja ta' Lea tieħu l-aħbar li Lea marida bil-kanċer. Għall-bidu ma stajtx naċċetta. Ma stajtx. Id-dinja lija kienet spiċċiet. Kienet spiċċiet għalija. Għax meta naf li kien anġlu bħal dik, tiġina aħbar bħal dik u bdiet tidqa' l-ewwel ħadni għal Mater Dei u mbagħad kellha ssib ruħha il-Great Hall minn Londra kienet iebsa ħafna. Minħabba l-marda li għandha, Lea ila aktar minn sena għal kura barra minn Malta. Għal Antonia, li ma tistax tara, hija diffiċli ħafna. Kemm ilna mċaħħdin minnha. Immissjajnija ħafna id-dar vojta mingħajra. Għal dawn l-aħħar xhur, l-uniku kuntatt ma' Lea kien bit-telefon jew bl-internet. Nkun ferħana meta nkellem nkun jisni jirbaħ xi ħaġa ġen nisma' l-vuċi tagħha. Il-familja ta' Lea nħasdet meta qalulhom li l-marda ta' Lea hija marda rari ħafna. Meta tgħid il-marda tagħha li Sirja u jgħidulek qatt ma raw bħalha, għidli x'sa jibqa' fik. Xejn. Għalija d-dinja kienet spiċċiet. Iżda fil-ġimgħat li għaddew, Meta ħadu l-aħbar li l-Gvern se jħallas kwarta miljun ewro għall-operazzjoni ta' Lea, il-familja kollha reġgħet rat raġġ ta' tama. U għalhekk jagħmel sens illi aħna nkomplu nagħtu t-treatments tagħha. U ovvjament ħa jkompli jagħti t-trattament illi din it-tifla għandha bżonn għall-kura tagħha. Dik kienet l-ikbar lotterija li Alla sa tagħtini, għax aħna ma stajnax niffordjaw dik is-somma, żgur, imma ma setax il-Mulej jaqlagħli grazzja bħal dik. Sa nisperaw wara l-maltemp jiġi l-bnazzi, suppost risqinna l-bnazzi issa. Issa li l-operazzjoni għaddiet buċċ il-ġid, in-nanna u l-familjari ta' Lea ma jistgħux jistennew il-mument li fih se jerġgħu jaraw lil Lea. Wara xhur twal 'il bogħod minnhom. Uff, nannaqa u nannaqa, għax imċaħda minna. Għalija jisa ila ħafna nieqsa minn hawnhekk. Il-ġurnata tagħha twila,

Ngħidlu jo jo, ġejjin lura, ngħidlu jo biddum xi Tina l-grazzja, o Madonna, biex nifurħu kollha flimkien. Nerġgħu niġu ħdejk nitolbu biex nagħtuk grazzi flimkien. Kun imbierka lejha, in-nanna togħna. Sakemm Lea għadha tirkupra saħħitha fl-Amerika, in-nanniet, it-tija u ħu Lea Jibqgħu jitolbu għaċ-ċkejkna lejha. Għalissa jibqgħu jaħsbu fil-bowsa li lejha bagħtet il-ġimgħa l-oħra. Dik il-bewsa tagħha ma setgħetx tinqala' minn xoppitha. Ixtiequha issa tiġi lura u ma ddumx forsi kellna Milied sabiħ. U nħobbuha ħafna l-Lea u nisperaw li narawha daqt magħna ħa nafsuha.